Helo pawb a croeso nôl i'r ail fideo ar y blociau rheoli tu fewn y tutorial Scratch Technocamps. Ac yn y fideo yma, fel ni wedi ddweud yn y fideo diwetha, ni'n mynd i fod yn ffocysu ar y blociau clwn. Ond Jyst cyn i ni neud yna, mae 'na un bloc nes ni ddim edrych arno yn y fideo dwetha, y bloc aros yma. Nawr, mae'r bloc aros yma gyda enw bach yn cymysglyd yn y Cymraeg, oherwydd mae'n swno fel y blociau aros arall. Ond mewn Saesneg, mae hyn ddim y aros sy'n meddwl wait, mae'n y aros sy'n meddwl stop. So aros i'r cyfan yw i stopio popeth. Nawr, mae'r bloc yma'n rili, really, rili really defnyddiol oherwydd mae'n galluogi ni i stopio pob rhan o cod tu fewn y rhaglen llawn. A gadewch ni weld sut ni'n neud yna. Wel, falle ni'n mynd i ddweud um, O aros hyd at um, cyffwrdd y pwyntiau llygoden, a wedyn ni'n mynd i aros y cyfan. Ond, bydd ni'n cael ail darn y cod sy'n dweud pa mae'r fflagwerdd yn cael ei clicio. Am byth, dwi eisiau am newid gwisg Scratch, dwi eisiau newid lliw Scratch gan un, a ie, yeah, gadewch ni weld beth mae'n ei wneud. Dyna ni, mae Scratch yn rhedeg yn really, really gyflym, a mae'n newid lliw. A pryd fi'n cyffwrdd fe ar y pwynt y llygoden, Mae'r dau darn o cod yn stopio. Ok, ni'n gallu gwneud e bach fwy cymleth na yna, fi'n credu. Yn lle defnyddio aros hyd at, gadewch i ni defnyddio y ail adrodd hyd at. A ni'n mynd i dweud wrth Scratch i newid ei maint, nid gan deg, ond gadewch i ni ddweud i dewis ar hap rhwng minus deg a deg, a wedyn aros y cyfan. O, nawr mae Scratch yn mynd yn llai ac yn fwy, ac mae'n newid lliwiau wrth i fe wneud e, a os fi'n cyffwrdd arno fe, mae'r cod i gyd yn stopio. Hyfryd! Ond, dyna ddim popeth mae'r bloc aros yma yn gallu wneud. So, Jyst i fod yn clir, fydd y bloc yma yn stopio nid jyst am Scratch am y ciplun yma, ond am mhob ciplun sydd gennych chi o fewn y rhaglen. Hefyd am y cefnlen, bydd popeth, pob darn o cod yn cael ei stopio gan y bloc yma. Mae'n pwerus iawn, mae'n yn gadel i chi creu blociau sy jyst yn stopio'r gêm chi. Os chi'n colli y gêm, mae popeth yn stopio ar unwaith. Mae'n defnyddiol iawn. Ond ni hefyd yn gallu dweud, stopio popeth aros, arall aros y sgript hon. So ddim ond y sgript yma fydd yn stopio. Dim byd arall, jyst y sgript yma. Gadewch i ni weld. Wrth fi rhedeg. Hyfryd, a pryd fi'n cyffwrdd gyda'r pwyntiau llygoden. Dyna ni, mae Scratch dal yn rhedeg, mae dal yn newid lliw, ond mae ddim yn tyfu a lleihau rhagor, mae'r cod yma wedi ei stopio. Chi'n gallu dychmygu fod tu fewn bloc am byth, bydd hyn yn defnyddiol, defnyddiol iawn. Ok. Felly, un opsiwn arall sydd gennym ni. Aros sgriptiau arall yn y ciplun. So, nid y sgript yma, ond pob sgript arall tu fewn yr un ciplun yma. Bod yn ofalus gyda'r un yma, bydd e ddim ond yn aros tu fewn y ciplun. Mae'r un gynta yn popeth yn y rhaglen, popeth i gyd. Mae'r un yma ddim ond y ciplun yma. Bach yn wahanol. Os ni'n neud yr un peth, dyna ni, mae Scratch yn rhedeg ac yn tyfu, a... Ww. O, fi'n gweld beth sydd wedi digwydd fanna, oherwydd ni wedi cyrraedd y diwedd fan hyn. Uh, gadewch ni symud yna. Um, o, rhaid i fi newid y rhaglen yma tyma bach. Um, bai fi fod yn twp fanna. So fi'n mynd i rhoi os yna, dyna ni. Mae'n yn well. Right. OK, gadewch i ni testio hyn eto. So nawr, mae newid lliw, no, mae newid maint am byth, a os mae'n cyffwrdd y pwyntydd llygoden, bydd e'n aros y sgript yma. Gadewch i ni weld. Llai ac yn fwy, llai ac yn fwy, a dyna ni. Nawr mae ddim yn newid maint rhagor, ond mae'r cod yma dal yn rhedeg. Ok, mae dal yn gofyn y cwestiwn pob tro, ond mae'r cwestiwn ddim yn neud unrhyw beth rhagor. Nawr, os ni'n trio fe unwaith eto, yn lle sgript eraill, y sgript hon, nawr mae'n rhedeg, mae'n mynd mwy cymfau llai, mwy cymfau llai, mwy cymfau llai. Ww, aros i fe mynd yn fwy, a dyna ni. A dyna ni, y sgript hon. Mae fe ddim rhagor yn newid gwisg neu yn mynd yn fwy neu yn llai, ond ma' fe, sori, newid lliw, ond ma' fe yn mynd yn fwy ac yn llai. Ac unwaith eto, aros y cyfan, mae'n rhedeg, mae'n mynd yn mwy ac yn llai, mae'n newid lliw, a pryd fi'n cyffwrdd fe, Mae popeth yn stopio. Bloc defnyddiol iawn ydy'r aros y cyfan yma, ond ma fe bach yn tricky, bach fwy cymhleth na popeth arall ni wedi gweld hyd at hyn. Ocê, wel dyna ni. Nawr ni'n gallu symud ymlaen i'r blociau clôn. Pan rwy'n dechrau fel clôn, creu clôn o fy hun, Dileu y clwn clôn hon. OK. Wel, fi'n gwybod mae hyn y bloc gynta sydd yn y rhestr, ond y bloc gynta rhaid ni defnyddio yw y creu clwn. Ni methu codio clwn tan fod mae'n y clwn gen i ni. Felly, pan fi'n clicio'r fflag werdd, dwi eisiau creu clwn o fy hun, A gadewch ni wneud cwpl o pethau wahanol. Fi'n mynd i dweud i'r... O, oh, i fod yn onest, gadewch ni jyst wneud hyn am eiliad. Um, pryd fi'n dechrau fel clon, dwi eisiau'r clon mynd i safle ar hap, ond cyn ni fe symud i safle ar hap, dwi eisiau fe troi 90 gradd i'r dde, um, fe i fe, uh, wel, os mae'n troi 90 gradd i'r dde, bydd Scratch yn edrych i lawr. So bydd y clôn yn pwyntio i lawr a mynd i safle ar hap. Gadewch ni weld. A dyna ni, mae yna clôn gennym ni. Ni wedi clonio Scratch. A mae'r clôn nawr wedi wneud y cod yma. Mae hyn yn rili, really, rili really defnyddiol. Os chi'n eisiau cael, gadewch ni dweud, 20 scratch yn rhedeg o gwmpas y sgrin yn gwneud pethau wahanol, wel, mae'n bosib i chi creu 20 ciplun, gwmws yr un peth, o scratch, a codio pob un ohonyn nhw i wneud y tasg yma. Ond dydy yna ddim effeithlon. Mae yna llwyth o cod gennych chi, chi wedi rhoi gymaint o ymdrech mewn, ond mae clones yn gwneud yn gwmws yr un peth. Felly pam gwastraffu'r amser o creu llwyth o clon, llwyth o ciplynnau sy'n gwmws yr un peth, ble chi jyst yn gallu creu clon yn lle. Okay, mae'n bwysig i ni sylweddoli fod y clôn yma yn byhafio yn wahanol i Scratch gwreiddiol ni. Ni'n gallu gweld hyn oherwydd fi'n gallu dweud oedd Scratch gwreiddiol ni i troi 90 gradd i'r chwith yn lle. Ok, so mae'r clôn yn troi 90 gradd a symud i lawr, neu symud rhywle o'r hap. A ond bydd y uh, scratch greiddiol jyst yn edrych, um, uh, edrych lan yn lle. Gadewch ni gweld. Dyna ni. Felly, un peth i sylweddoli, mae'r clones yn byhafio'n wahanol Y gwreiddiol. Dyna pam mae'r bloc oren yma am y clones, i codio y clones yn unig. OK. Wel, gadewch i ni trial wneud hyn bach fwy cymhleth am eiliad te. Um, gadewch i ni A fi ddim mynd i troi nhw o gwmpas. Dwi eisiau gwneud yn siŵr fod nhw'n pwyntio y gyfeiriad gywir i ddechrau. Ac yn lle jyst creu un clôn, fi'n mynd i creu uh, deg clôn o scratch. A pryd fi'n dechrau fel clôn, fi eisiau nhw mynd i rywle ar hap, mae'n syniad dda. So mynd rhywle ar hap, dwi eisiau nhw i newid lliw Falle bydd ni'n mynd am rhyw effaith lliw a bydd ni'n defnyddio effaith lliw ar hap hefyd. So rhwng 1 a 200. So nhw'n gallu newid i unrhyw lliw posib o fewn y rhaglen. Um, a O, i ga- i gadael rhywbeth uh, parhau i ddigwydd, bydd ni'n rhoi bloc am byth, a bydd ni'n dweud wrth y clons am byth, dwi eisiau i chi um, byth fe aros 0.1 eiliad fel yn y fideo diwetha a newid gwisg. So nhw'n edrych fel nhw'n rhedeg. A dyma ni, os ni'n clicio'r fflagwerth, Yay! Deg scratch yn rhedeg ar y sgrin, a sylweddoli fod y scratch gwreiddiol dydy o ddim yn rhedeg. Does dim cod i'r scratch gwreiddiol rhedeg, ddim ond am y clones. Nawr, mae yna cwpl o pethau ni'n gallu neud fan hyn. Un peth yw i ychwanegu y cod am 'ma' i gyd, copïo fe draw, a rho fe fan'na hefyd. A codio'r ddau o nhw. Wel, y problem gyda 'na yw ni'n gwastraffu cod. Eto, mae fe jyst ddim yn effeithlon. Ddim yn effeithlon iawn os maen nhw Os mae'r un cod yn bodoli am y ddau o nhw, ni wedi dyblygu y cod ni am ddim reswm. Yn lle wneud hyn, ni'n gallu cuddio y scratch greiddiol, cuddio fe a bydd ni byth yn goffa gweld e. A dyna ni. Mae'r scratch wedi cuddio i ffwrdd, a mae'r clones i gyd yn rhedeg. Ond, o na, beth sydd wedi digwydd? Mae nhw gyd wedi diflannu, fi'n dechrau fe eto, ddim byd yn dod nôl. Cofiwch o'r fideo ar y blociau edrachiad. Os ni byth yn cuddio rhywbeth, ar unrhyw bryd ni'n cuddio rhywbeth, mae rhaid i ni hefyd dangos ar dechrau y cod, neu bydd nhw, nhw ddim yn dod nôl. Felly, ni'n creu, ar y funed, ni'n creu deg clon sydd wedi eu cuddio. Wel, dydy yna ddim yn unrhyw goth, uh, dydy yna ddim yn dda o gwbl. Ni methu gweld y clones. So os ni'n dangos y greiddiol i ddechrau, wedyn creu deg clon, wedyn cuddio y greiddiol, wedyn Bydd yna gweithio fel o'n i'n disgwyl. Arbennig. Oce, okay, yr un bloc ola te. O fewn yr am byth yma, dwi'n mynd i ychwanegu bloc uh, o Os, jyst bloc os, a ni ddim yn ei dweud, os ni'n cyffwrdd y pwynt i'r llygoden, wedyn dileu y clon. So, os mae'n cyffwrdd y pwyntydd, dileu y clon. Gadewch ni ail ddechrau, ail ddechrau y cod, a dyna ni. A pryd fi'n cyffwrdd unrhyw clon, o, o, maen nhw yn diflannu, jyst bach yn araf. A dyna ni, so mae 'na nawr ffordd i ni cael gwared o'r clones hefyd, gyda'r bloc dileu y clone hon. Felly dyna chi, dyna'r blociau clonio tu fewn Scratch. Defnyddiol, defnyddiol iawn os chi eisiau creu fwy nag un peth ar y sgrin. Ond cofiwch chi bod yn ofalus, mae'r un gwreiddiol ddim yn byhafio'n yr un ffordd. Reit, diolch yn fawr i chi gyd, fi'n gobeithio chi wedi joio y fideo yma a ffindo fe'n defnyddiol iawn, ac cofiwch dod nôl am y fideo nesa ar y blociau synhwyro i gyd. Diolch pawb.